Jiena naħseb li f'Puttinu krejajna kultura differenti kompletament minn selfish. Jien naħseb li kull fejn tkun min qiegħed imexxi jrid jikkrea l-atmosfera. Issa jekk minn fuq qed tingħata din l-impressjoni jiena f'Puttinu ma narahhiex. Jiena nara kultura totalment differenti li meta hemm xi ħadd marid, jew batut, jew għaddej minn xi tip ta' tbatija, tkun xi tkun, nara poplu kompletament qiegħed hemmhekk lest jibbekkja biex jgħin. U dik qegħda hemmhekk. Issa inti trid tara f'tagħfas the right buttons. U aħna dik sibniha, ġifieri, tgħidli sibniha fiex? Eżempju, aħna għandna ħafna nies intelliġenti hawn Malta, għandna ħafna nies professjonisti, lesti qegħdin hemmhekk li jgħinu. Eżempju, jekk morna nagħmlu dan l-appartamenti barra, in-nies fehmuha u rajna professjonisti biex nieħdu parir minn għandhom u kienu lestu jtulna assolutament b'xejn, dak mhux xorta, mhux xorta ħin, mhux xorta flus, u aħna ħadna l-parir minn għandhom. Eżempju, jekk qalulna isma' għax barra minn Malta Jekk issibu dil-propjetà bla ċens, dik tiswa mitqlu deheb għax fiċ-ċentru ta' Londra l-maġġoranza ta' l-artijiet huma tar-Reġina. Mela allura, eżempju kellna lir-Ray de Micoli li qalilna isma' laqqas jekk jitolbukom żewġ miljuni oħrajn, tuhomlhom xorta. Ħalliha li ma tgħinnihom xejn tah, ġifieri, laqqas one cent iżjed. Imma meta taqra dawn in-nies professjonisti li qegħdin hemmhekk lesti tuk parir, u inti tieħdu, allura mbagħad inti qed tagħmel xi ħaġa b'saħħitha qed nagħmluha flimkien. Għandek ħafna ħafna nies lesti jgħinu, imma jridu jsibu l-atmosfera fejn jgħinu, fejn jitfgħu l-enerġija tagħhom, fejn jaraw li qed niggwadanjaw minnha. Tgħid li qed niggwadanjaw minnha fiex? Il-flus li qegħdin niġbru mill-poplu qed ninvestuhom f'binja, eżempju, f'binjiet li qegħdin jibqgħu hemmhekk għalina, di bħal meta għandek familja inti, inti qed taħdem għal uliedek, unselfishly, mhux hekk? Mhux hekk. Qed taħdem għalihom kull ma għandek biex tħallihom aħjar. U aħna dik li qed nagħmlu, u n-nies qegħdin hemmhekk u qed jarawha, u għalhekk qegħdin ikunu hemmhekk lesti biex jgħinu, għaliex inti dik il-kultura li lest biex tgħin qiegħda hemmhekk. U l-poplu Malti u Għawdxi qiegħed hemmhekk, mhux kif għedt inti li qed insiru selfish, qed insiru selfish imma għax qed naraw affarijiet oħrajn. Il-kultura tinbidel skont Inti fejn tkun qiegħed. Jekk inti qiegħed ġo familja li qed trawmek m'intix selfish, mela allura inti titla' mhux selfish. Jekk Putin hu qed jurik biċ-ċar li għandna din il-binja li hija importanti li hemm ħafna nies li qed jibbenefikaw minnha u din qiegħda tibqa' hemmhekk u qed nagħmlu kollox bil-għaqal, eżempju, ir-right of light. Inti kemm qed tagħtilu dawl lil ta' maġenbek? Ir-right of light hija xi ħaġa parti mill-planning Ingliż qed tgħid, hux hekk? Eżatt, l-Ingilterra għandhom din il għandhom din il-liġi li jekk inti qed tgħolli fil-bini għax applikajna għal solar ieħor, inti lill-ġirien tiegħek trid toqgħod sensittiv għalihom. u trid tara kemm qed tgħattilhom minn dak id-dawl, għax għandhom id-dritt għal kumpens. Allura aħna bħala Puttinu qegħdin niltaqgħu magħhom dawn il-ġirien, qegħdin nitkellmu magħhom qed nfehmuhom x'jagħmlu u biċċiet minn dawn il-ġirien diġà ġew on board għaliex aħna rridu li nħallu kollox sew, jiġifieri mhux naqbdu niġġieldu mal-ġirien kollha biex għada pitgħada ħa jkun hemm il-Maltin hemmhekk u l-ġirien iħarsu lejhom bħala aljeni. Daw infatti at one point qalulna we look forward to welcome Puttinu at Margery Street. Jiġifieri tant, kien hemm min minnhom qalulna isma' ħa nagħmlulkom fundraising ukoll. Il-kultura Maltija aħna, is-sabiħ tal-kultura qed noħduh anke barra, li anke n-nurses u t-tobba jgħidulhom isma' intom fejn se toqgħodu x'ħin toħorġu minn hawnhekk? Jgħidulhom aħna diġà għandna appartament jistenniena. U dan bis-saħħa tal-Maltin u Għawdxin. Jgħidulhom kif jista' jkun, aħna stess l-Ingliżi lanqas għandna Fejn noqogħdu intom minn Malta, minn barra, mill-Ingilterra u għandkom fejn? Impressjonanti, hu.
U, u għalhekk qed ngħidlek, eħe, fil-verità, il-kultura ta' Malta hija sabiħa ħafna. Qed nagħmlu l-isem ta' Malta proud anke barra minn Malta b'li qed nagħmlu.
Mela, tlaqna?